אינעם פריעדיגן עפיזאד האבן מיר געשפילט אין מיסטעריעזער מענטש. האט איר געטראפן ווער איז דער מענטש? אויב נישט, זארגט זיך נישט, איך וועל אייך געבן אן ענטפער. אבער קודם כל, אין דעם עפיזאד האבן מיר גאר א טשיקאווע טעמע, אידיש אין מעקסיקא.

זי האט אריין געשיקט זעהר אן אינטערעסאנטע רעקאדירונג וועגען אידיש אין מעקסיקא און אפאר פון די אידישע שרייבערס דארטן און זי האט פארגעליינט זעהר א שיין ליד פון יעקב גלאנצן א לינקער אידישע שרייבער א גרויסן דאנק תמרן.

שלום עליכם אייך אלעמען, איך הייס טאמארע גליסאן און איך קום פון מעקסיקא, אבער איך וואוין דערווייל אין לאנדאן. איך פארש די אידישע קהילה אין מעקסיקא בשעת'ן חורבן. אין מעקסיקע איז געווען א רייכע אידישע קולטור און מען האט געלערנט אידיש אין שולעס ביז מיט צוואנציג יאר צוריק, דאס הייסט מענטשן אין די זעלבע יארן ווי איך האבן זיך געלערנט אידיש אין שולע, צום באדוירן בין איך נישט געגאנגען אין א אידישער שולע, איך האב זיך געלערנט אידיש אביסל ביי דער באבען וואס זינגט פרעכטיג שיין אויף אידיש, און ווי מען זאגט אביסל און אביסל ווערט א פולער שיסל. דערנאך האב איך זיך געלערנט אידיש אין י ו, ניו יארק, און אין פארשידענע ערטער, ווייל איך האב געוואלט פארשן די בונדישע באוועגונג אין מעקסיקע. איך פאראינטערעסיר זיך אין דער געשיכטע פון די לינקע אידישיסטישע אידן וואס האבן געארבעט צוזאמען מיט די לינקע מעקסיקאנער און אנדערע אימיגראנטן און פאליטישע פליטים. שרייבערס ווי יעקב גלאנץ און יצחק בערלינער האבן געשריבן שיינע לידער וועגן מעקסיקע'ס נאטור, אבער אויך וועגן ארעמקייט און קאלאניאלער אונטערדריקונג. זייערע פארבינדונגען מיט וויכטיגע מעקסיקאנישע קינסטלערס ווי דיעגא ריווערא און אלפרעדא סאלסע זיינען געווען גוט. די ביידע גרופעס האבן געארבעט צוזאמען און ארויסגעגעבן אפאר ביכער פון אידישער פאעזיע מיט צייכענונגען געצייכנט פון די קינסטלערס. יעקב לאנץ איז געווארן וועלט באקאנט צוליב זיין עפישע פאעמע קאלון, וואס האט דערציילט די מעשה פון קריסטאבל קאלון'ס רייזע אדורך די אויגן פון איינע פון די ימלייט וואס איז געווען א איד. רחל רובינשטיין האט געשריבן א וואונדערליכן ארטיקל וועגן דעם אויף אין געוועב. און דערווייל פארש איך וואס גלאנץ און אנדערע שרייבערס האבן געשריבן וועגן מעקסיקע און חורבן אין דער צייט פון דער מלחמה. איך וויל פארענדיגן מיט די ווערטער פון א ליד וואס יעקב לאנץ האט געשריבן. אין דעם ליד האט ער באשריבן זיין ליבע צו מעקסיקע, ווי שיין דאס לאנד איז, דאָס לאַנד וווּ זײַן ערשטע קינד איז געבוירן געוואָרן. דײַנע בערג און זוניקע טאָלן האָבן געטלעכע מאָלער באַמאָלן מיט וווּנדערלעכע פֿאַרבן, וואָס וואָלט גענוג געווען צו זען און שטאַרבן, נאָר איך בין געקומען לעבן און טרינקען דײַן שענקייט נישט ווערנדיק מיד, און עס באַזינגען אין מײַן ייִדישן ליד. אט דא איז מיין קינד שוין געבוירן אויף דיין זוניגן שויס, און דערפאר איז מיין פרייד אזוי גרויס. דאס איז דאס ליד פון יעקב גלאנץ, און איך האף אז איר האט זיך געלערנט עפעס, און אז עס איר געווען אינטערעסאנט, זייט מיר אלע געזונט.
צוהערערס, האט איר דערקענט דעם מענטש אין אונזער ווער בין איך? א מענטש פון ווין וואס איז א לינקער און שפילט אידישע מוזיק. ווער קען דאס זיין? דער מענטש איז איזעבעל פרעי. יא, איזעבעל פרעי איז א זינגער און מוזיקער פון ווין, עסטרייך, וואס איז אויך זייער אקטיוו אין פאליטישע באוועגונגען. זי שפילט אלטע אידישע לידער און שרייבט אויך נייע ווערטער. האט איר געהערט איר פלאטע? מילעניעל בונדיסט? ס'איז טאקע כדאי. מען קען ליינען מער וועגן איזעבעל פרייען אין זייער אן אינטערעסאנטע אינטערוויו אויף אינגעוועב, איך וועל שטעלן א פארבינדונג אינעם טראנסקריפט. און שוין דער סוף פונעם עפיזאד. א גרויסן הארציגן דאנק טאמארען. פסח קומט, איז קען זיין אז איך וועל האבן א קליינע הפסקה, לאמיר זעהן.